Dia faly miarahaba anareo indray izany ny tenako Coach Richard. Androany tsika dia hiresaka resaka hoe vibration. Inona moa izany ny zavatra mampiakatra vibration? Taux vibratoire, ny zavatra mampiakatra vibration ohatra ny fenontsika mozika ohatra hoe gospel music. Ireny zao a hira fiderana a, rehefa miheno an'ilay hira fiderana ianao a, dia na ny moral anao ara miakatra dia ny vibration anao a miakatra automatique. Ankoatra ny fihenoana mozika, tsara ihany koa miresaka amin'ny olona positive. Aza dia mizatra amin'ireny olona miresaka amin'ireny olona negative lava ireny, isaky ny miresaka aminy ianao dia mihasarotam-piainana dia zavatra negative be foana, fa ianao koa lasa negative amin'izay fotoana izay. Rehefa misy olona mitantara problème aminao tonga dia solution omena anazy fa aza miara mitaraina aminy amin'ilay problème eo eh fa manjary mifindra any aminao ilay vesatra. Izy soulager ah avy nitantara problème-ny taminao dia mifindra tany aminao daholo indray ilay vesatra dia ianao indray no lasa mavesatra fa izy soulager dia lasa. Izany hoe ianao izany lasa ohatran'ny hoe nanarian'ilay olona fako ianao. Aza manaiky hanarian'olona fako zany. Fidifidio tsara koa ny namana hoe ity namana positive ity a, miresaka amiko a, miresaka zavatra positive a, dia na za miresaka aminy ary mahazo aina, velombelom-bolo. Anisan'ny zavatra mampiakatra taux vibratoire koa ny miara-miaina amin'ny nature. Hitanareo zao eto amin'ny manodidina anah eto zao dia feno voninkazo. Io mifanerasera amin'ny zava-maitso io tena azotsika force be io, zay le hoe miara mirindra amin'ny nature. Na ohatra ary ianao mavesabesatra le tezitezitra ireny ianao, stressé ianao de ndana mba miserasera amin'ny zava-maitso, ndana mba manondraka, asorina ny ahi-dratsy, mba mikarakara eo, de ianao mikarakara anazy fa ianao koa mba karakarainy, asoriny le onde négative any aminao, miala avy eo ianao soulagé. Soulagena aho rehefa miara mirindra miaraka amin'ny nature. Ndana mba manao randonnée. Asoro mihitsy ny kapa, manao pieds nus ianao, mba maka an'io herin'ny tany io. Rehefa haintsika ny fihazana hoe quatre éléments, élément eau, feu. Air, Terre, voafehantsika izao fiainana izao, mazava ho azy, mitondra fahombiazana ho antsika izany. Ny dikan'izay, ndana mba mivoaka ny trano, dia ndana mba manao pieds nus. Raha any amin'ny province ianao izany an, dia ndana mandeha eny amin'ny torapasika, manao pieds nus ianao, maka force amin'io fasika io, ary io rivo-dranomasina io dia manome force, taux vibratoire ambony be ho anao koa io, dikan'izany dia tsy adala akory ny dokotera rehefa miteny olona marary hoe ndana mba mivoaka kely any amorontsiraka, misy antony izay, ilaintsika ilay rivo-dranomasina, ilaintsika ny tongotritsika mipetraka amin'io tany io mba mandeha amin'io fasika io, ilaintsika iny randonnée iny ditongotra satria Io vatantsika io mba mila mihetsiketsika, mba mila mivoaka ny hatsembohana. Rehefa tsemboka indray ianao, dana indray milona ranomasina, dana indray milona ranomamy. Izay ilay hoe miara-mirindra miaraka amin'ny natiora. Rehefa haintsika ny miara-mirindra miaraka amin'ny natiora, mazava ho azy mahomby isika satria fahombiazana no jerena ny fiainana. Ny dikan'izay izany, mila mahay mankafy fiainana. Rehefa misakafo koa, dia aza sady tezitra mingoningonina no misakafo fa alaivo tsirony tsara koa io sakafo io mboa hitondra taux vibratoire ambony ho anao, ataovy fady manomboka androany io menomenona sady misakafo io, hoe tezitra ianao sady misakafo, rehefa tezitra ianao an, ndana aloha mivoaka kely mihitsy aloha, fa rehefa avy mivoaka kely any ianao soulager an, verena amin'izay an, dia ny sakafo ampiadanana satria fiadanana ny tetavintsika, taux vibratoire ambony ny tetavintsika, Misintona fahombiazana. Izay indray izany no lesontsika androany miaraka amin'i Coach Richard fa mitohy eto foana isika dia mitohy foana ny fampianarana. Raha misy liana ianareo hi-contact amiko mivantana dia Coach is Richard, ny numéro-ko zéro trente quatre dix sept neuf cent quarante sept vingt deux, Coach Richard eto Analamahitsy no misy azy. Mankasitraka antsika rehetra.